Esasen, er kes bu yaşlığından başlay oy. Yaşlığında kele. Mına, qaysı bir ressamnı almasañ, episi şu yaşlığından başlay. Bu mende de mektepte başlanğan edi bu şey. Mektepte, mektep balalarınen beraber Meraqlandım-da, şo maalde de avesligim keldi. Soñ üce yedinci sınıfnı bitirgen soñ, men endi şu qarara keldim, ressam olmaq qararına keldim. Bilmeyim, qaydan, neçün, o aqlımda yoqtır, qaydan. Soñ Taşkentke keldim, Taşkentte ressamlar mektebine kelip baqıp kettim, ne bar, ne yoq. Baqam onuncu klasstan eken anda, priyom onuncu klasstan edi. Soñ daa da detdomğa qayttım, detdomğa qaytıp, znaçit, üç yıl daa ögümde bir vaqıt bar eken, azırlandım şoña, mıtlaqa şu uçilişege kirmege. Üç yıl ana şu isteknen, avesnen, arzunen Yaşap, çalışıp, şu uçilişege onunla bitirgen soñ, kelip kirdim. Kirgen soñ, конечно, bek bahtlı insan edim de, kirgen soñ da. O qadar, da. Ya mına, mına siz müzeylerge bardınızmı? Ressamlarnıñ resimlerini kördiñizmi? Ya da nasıl mına şu ressamlığa, ressamcılıqqa vesiq oldınız? Yoq, özüm de şunı bilmeyim. O maalde bizler kimseni körgenimiz de yoq edi. Yaşlıqta qaydan kelsin? Bizde, men de köyde östüm de, men de. Piskent rayon, Piskent rayonında bizde anda ressamlar yoq edi. Bir kün baqam, balalar resim yapıp oturalar. Men baqtım, deyim, menim de bir avesligim keldi, şo olardan başladım men de. Belkim de bizim terbiyecilerimiz, bilmeyim, bir yerden olar eşitkendirlermi, öyle bir tögerek azırlağan ekenler, tögerek de yapıp otura ekenler. Men de olarğa baqıp, soñ men de başladım. Ondan soñ yavaş-yavaştan daa bir şey bar, конечно, bizge dedomğa revizorlar kele edi de, ana o tekşermege. Şu revizor, bir kere revizor keldi, baqan, nu, meni resimlerni qaydandır körgen eken de, bu kim yapa dep sorağan. Sorağanda şu meni köstergenler, o, añlasaq, o revizornıñ oğlu da ressamlar mektebinde oquy eken de, onıñ içün sorağan eken. Soñra ananı körip, Menen subetleşip, maña bir şeyler aytıp, özüniñ evine de davet etken edi Taşkentke. Kelip baqarsıñ oğlumnıñ işlerini. Anı öyle etip, ana o birinci maña şunıñ emiyetini bergen adam şu boldı. Ondan soñ bizim terbiyecimiz de bar edi mektepte, detdomda starşiy vaspitatel eken da. O da Bir zamanları tsirkte çalışqan eken de, vobşem, bile kişiler körgen adam eken de, o da maña qol tuta edi er daim, yardım ete edi. Kimerlerde boya kerek olsa, boya da ketirip bere edi. Anı öyle edi, vobşem, mektepte şekillendi de menim istegim. Köpnen insanlar da. Bu dünyada bizler o qadar bir yupaçıq bir şeylermiz ki, aytam da, bir-birlerimizge degim o qadar bir zararlar ketirip, bir-birimizden öyle cenkleşip cüremiz. A öyle bir baqsañ, dünyada, a bu semada bizler periferiyniy vapshe, o qadar yufaq bir şeymiz. Eger tüşünip baqsañ, aslı kerekmeyen şey. Er kes bir-birinen eet samıy, qardaş olmaq kerek deyim da, şunı adamlar añlasınlar dep, şu şeyi. Men özümcesin şöyle bir fikir qoyğan edim de, doğrumı? Nı, mında glavnıy, esasiy nesi, fikri, insan özünen küreşmek kerek, özünen, öz üstünde çalışmaq kerek, şob, kene de, şu özüñ, pervobıtnıy, anavi, İnsliklerini cüvip, küneşke qadar intilmaq kerek de. Bu qaytuv da, bu qaytuv. Bu da, bu da simvoliçki bir şey. Qaytuv degeni, er kesniñ özüniñ qaytacaq yeri olmaq kerek. Birinciden, bu vedan olmaq kerek, kiçkene vedana, kiçik vedana, tak, evi olmaq kerek, ailesi olmaq kerek. A böyle

Nasıl etip de bunı tasvir eteyim dep şunı tüşüne baqasıñ sen. Eger de konkretno birini aytacaq olsaq, mına, mesele, bu resimni körüyatırsıñız da. Bu endi, bu, bizler anavi Taşkentte olğanda bizim daçamız bar edi, Çarvak degen yerde. O, o yerde bir köy edi, köyde de anavi yerli eali, nastолько bir koloritniy bir ne edi de, bir yerler edi de, er kes özlerini Paşti erkek milliy urbası, bağçalarda cüre, eşeklernen bağlar, meyve cıyalar, er bir şey köreler. Öyle çetten baqsañ bir cennetten körünedi de. Aa, onı körip, odun taşıylar dağlardan, meyve taşıylar. Aa, öyle doğa da, o da köresin, begenesin, soñ yapma tırışasıñ da. Nu, çoq şeyler, mesela, a bu şeyler, mına bu, bu, keneşe, bu körülgen şey degil bu endi, bir yerde kördim degil, endi Bu endi hayal, hayaldan. Hayaldan, hayaldan da, e. Yani qartlar aytışkanda otura, men özümcesine bunı soñu bar dep adlandıram. Endi ketecek vaqıtta kelgeni kelgendir de, qartanayın endi baqıp, endi kederlerine açışqanda ömür keçti. Ya napacañ, sen keçesin, o seni senden soñ daa qala, yañı nesil kele. Ana öyle bir fikirler qaydan kelsin bular, onı bilmeyim qaydan doğar. Men özüm de er dem şaş edim, dedim, a bu nelerde, ana, bestekârlarda dedim de, o qadar yerni qaydan olıp tapa ekenler, dedim de. Men özüm de şaşam, mına ale de şaşam. Nasıl kele eken yer bunıñ başına, dedim de.
Vidimo. Resimlerde böyle kele. Resimlerde böyle kele, dedi.